Hei hian Aizawl atanga rawn kal te Welcome to Sakawrdai tih alo in tar a umm a mawi khawp mai. Hei hi Sakawrdai luh tan na a ni a heti lamah hian thing sat a awm a tin mikhual thleng tur hi Vervek ten niin ka hria heti lamah hian Vervek te pawn an thleng dawn a in rawn mikhual te an rawn luh tanna sakawrdai thlen hma kha a ni tichuan ti lai hi ver vek ti lai hi sakawrdai playground a ni a welcome to sakawrdai 1979 a ni ti lai hi kan bi chiang lawk ang thingsat 3 km vaitin 5 km khawpuar 8 and half

Saw ti lai tlang piah chiah sawn a ni a, a piah leh hian khawpuar a awm a, tin North Khawtung sei hi Sakawrdai piah heti lamah hian a awm ve thung a, Zohmun pawh North Khawtung sei kawngah hian a awm a, Palsang te pawh Mauchar Tuirial Hydel Project te pawh a ni. chuan Pathian Pa lo kawn a nia. Nawtling hmun seventeen KM ah hian dil nuam tak mai lawng te awmna nen lawngah te pawh a chuan thei a, eitur picnic pah ang deuh a kal duh te tan pawh a kal thei a ni, a mawi khawp mai. umm kan phei ang pandal thlang chiah hian photo booth ti mai ila thut chawlh na tur ti lai hian nuam deuh mai an siam a I love dai khawpui zanah chuan mawi khawp ang. Photo but mawi tak a ni. A chhakah khian pandal kha a awm a kheti laiah khian. Pandal kan tlawh zuai dawn a ni. Pandal kan thlir kual leh thuak thuak dawn a ni. Hmm. A purin dik a in lang phawt teh se. Kual chhawn buk. Security tih te eh kan in an in peih fel thawk khat tawh a vawiin hi naktuk hi mikhual rawn thlen hun tur a ni tawh a heta kan hmuh ang hian medical information and publicity light and sound general yma office tih te a ni. Eh, mihring reng reng hi an kawngkal hi kan thlir kual a. Sakawrdai mi phei hi chu an hmanhmawh tawh hlawm khawp mai. Muang changa kawngkal hi ka hmu tawh lo hrim hrim a ni. Zanah thlalak a nuam viauin ka ring a ni. Zaipawl lampang pawh hei an hmel hmuh tur a awm ṭan tawh tlat mai. Mau char lam atangin aw. Display. Pandal chhung a ni a. Naktuk zan atang chuan ti lai hmunah hian kan ri hut hut tawh dawn a ni. Kan va thlir ku kual zuai zuai ang. Tunah chuan engkim hi a nih tur ang a ni tawh ti ila. kan sawi suah alawm lo e heti lai mi chu a nih tur ang chu ni tho ang lawn chho lo chuan a ban a lawn ngawt thu awm lo camera te peih fel thawkhat chu a ni tawh a a chhung pawh Colour hi a in match hlawm hle mai. A mawi kher mai. Hmm. Seat arrangement te an han lawn tawh lem lo anga. Tilai hian kan lang ve khat dawn sia tun tum vak hi chu kan tei kual hman dawn lo ani. Hmm. nakinah zai thiam ho ti lai hian an han lam kual anga an zai anga sam pawh tha pandal nen chuan in hmeh khawp ang duthusam anih ka ring seating arrangement pawh hi felfai thawk khat tura tura ngaih ani. pandal pawh hi a chung ringawt pawh hi vawili an siam tha in ka hria a ni a chhan chu a lik tui lik kha a tam lutuk a pandal rangva hlui tawh tak tak te hman a ni a a thar-- deuhin an han thlak nualin ka hria a, chumi mai piah silpawlin in an han khuh vek a tihian ceiling umm puan mawi tak uaime colour nen an han siam kual a ni a, vawiin hi final zanin chu an buai khawp ang zaipawl tur te ni awm tak a ni, an mawi hlawm khawp mai uniform pawh.

Zai pawl Eh, Miss la rin sang eh. Eh, hei sor bio ko po. Ngor o. Pandal sak nana tha tho tu te an chuan om tak meu. Kho thrang thrang. Kho puar vaidin. Tring mun. Chuan Sakawrdai hi chu a mate-na ni vangin chungte leh heti laia chhehvela khua khuadung sei tih te heng ho zawng zawng hi an fakawm khawp mai a. Tin, Thingsat tih te, Palsang, Mauchar tih te, Vaitin, Heti lai tuisual ral lungsum atanga ratu atanga heti lam pang zawng hi chuan than thawh deuh vek niin ka hria. Pandal pawh hi vawi thum vel an sa tha ti ila a chung hi an khuh tha a. Chuta pandal committee a fak awm ka tih ber chu an chairman Sarsang Zuala fak awm khawpin ka hria. Heti lam kawng hi Zohmun, Palsang, Mauchar, Tingmun, Kalkawng leh Khodungsei, Kalkawng, a ni a, kal duhte kan awm chuan kan hriat atan kan han dah tel a ni.